Yɛmpɛ sɛ ɛsi m'abrabɔ mu ann sɛ m'asetena de bɛkɔ yiye, menyɛ baabi gye me tiri atom. Bere a meyɛɛ baabi gye me tiri toe a menhome, na mahome mframa pa. Na Awurade Nyankopɔn ani behu me mmɔbɔ, na mebɛyɛ ne dwumadie bi adi, na watumi atɔ m'anom aduane kɛkɛ ama madi. Sɛ adeɛ kye a, memakye toilet wɔ yɛ fie hɔ, mese merekɔ akɔ ayɔ, merekɔ toilet, mekɔ ne pepa no ayɛ ma, ɛnam sɛ ɛna mɛhye. Sɛ wo nipa kɔ apagya ade no asan akɔto toilet paper no mu, nti mahwie agu so, mapɛ ma nsese atom a, meyɛhye. Nti masi me tira sese yɛ a merepiapia ayi no agu so sɛnea ɛbɛhye yie na ayɛ. Dɛn na ɛhyɛ wo awerɛhoɔ ama su ara na wosu saa? Me bra, nea ɛma me su no, sɛ mehwɛ baabi a me maame yɛ gyee wɔ a, na anka menim sɛ me ne me bra yi. Nso sɛ fi yi sɛ fi yi na ɛhwɛ sɛnea ɔno sisi hɔ. Ama haw ne nyinaa abɛtɔ me so.

Anuanom ne adɔfoɔ, wo nua bɛrima Prince Ayebɛ ne yɛ Prince of Peace Samaritan Foundation. Yɛn dwumadie a daa ne daa yɛdi na yɛde boa um, wɔnnibiefoɔ, wɔn nso a biribi nti asetena mu ayɛ den ama wɔn no, ɛna wɔn ani gu so a wɔhwɛ yi. Yɛbaa hanom sei a, ɛnyɛ biribiara. Yɛn papa bi na ɔfrɛɛ wo nuabɛrima Prince, na ɔne me kasa no deɛ ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ um, ɔyɛ sɔfo na ɔni Ghana, na ɔwɔ abera bi a ɔsɔ ne mu nkakrankakra, na ɔhuni sɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ ɔbaakofoɔ nsa nso nyame ani kata no, sɛ Prince of Peace abusuafoɔ a ɔno papa no a yɛfrɛ no Sɔfo Asare no ka ho no, sɛ ɔma yɛn asote na sɛ yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom a, yɛbɛtumi ayɛ biribi de ama yɛn maame aberewa a wanya 86 years ne ne ba barima baako a ɔno nso accident nti ama n'ani rehu adeɛ bi no. Na yɛtu anamɔ aba bɛdu a, na mɛpɛ sɛ yɛne Oledi ne ne ba barima a Ebi nti ontumi nhu adeɛ bio no ɛbɛdi nkɔmmɔ na Prince of Peace Samaritan Foundation yɛahwɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ de aboa abusua yi. Nnipa hia mmoa na nnipa nso na ɛwɔ sɛ ɛboa nnipa. Mesrɛ bisa kakra, ɛbaa no sɛn na wo nso w'ani kɔɔ fa w'ahu adeɛ yi? Meyɛ driverni, mewie adwuma na mekɔ akuraa. Eti nti mɛkɔ akɔyɛ sɛnea me nso Yehowa yɛ adom a me nsa bɛka me me deɛ ne deɛ makita. Wɔ akuraa hɔ a meyɛ adwuma saa na ɛda koro mebaeɛ oo mekɔɛ na obi ahye me nneɛma nyinaa nyinaa nyinaa wɔ akuraa hɔ. Meba mesrɛ ataadeɛ. Ansa na merebɛkɔ yi, nkakrankakra mampa aba, mesan kɔsii dan wɔ baabi. Ɛna m'adamfo bi de Fulanifo bɛguu akuraa hɔ. Nti anantwie, nti woyɛ adwuma a na anantwie no abɛsɛe no. Wokɔyɛ nso anyɛ yie a Fulanifo yi bɛkum. Ɛna me yere se, saa deɛ a, ɛne yɛmmra, yɛbɛyɛ adwuma ne mmoa bɛsɛe ne saa deɛ, yɛmmra. Nti ampa ara yɛfiri akuraa hɔ baae. Yɛbaae, ɔno na ɔtɔ bankye, ɔtɔ a na makɔboa no, ne yɛakɔtu, ne wabɛboaboa saa ara nkakrankakra. Da koro yɛkɔɔ afuom a yɛbaae. Mɛba apɛ na mapɛ nsuo na agya makɔ dware. Metumi kɔ dware no, adwaeɛ no, na obi di ɛmaa spray ayi no bi ato adwaeɛ hɔ. Ɛna agya medware gu so, ɛkɔm abɔnten. Nti adeɛ kye ahema akye toilet wɔ yɛ fie hɔ, mese mekɔ akɔ ayɔ, mekɔ toilet, mekɔ ne pepa no ayɛ ma, ɛnam sɛ ɛna mɛhye. Sɛ onipa kɔ apagya Ade no asan akɔto toilet paper no mu. Nti mahwie agu so. Mapam ansese atom a merehyɛ nti masi me ti ansese yi a merepiapia ayi no agu so sɛnea ɛbɛhyɛ yie na ayɛ ɛda hɔ koraa makyekyere wɔ ɔbo ase hɔ a na mewɔ no ɛpa yie sɛ mawu o na nkyɛnse nsu no ano konkuran konkuran konkuran gya me yere baeɛ ɛtetare m'ani so no mewawae saa Ɔwaawae maa me na meyɛ mekɔɔ site mekɔɛ na me insurance awu na mebaeɛ ɔyɛ anhwɛ me mebaeɛ no ne ɛbɛsesae ɛna mesan kɔɛ ɛkɔɛ na ɔmaa me nwoma sɛ mfɛ nkɔ kofora ɛna obi kyerɛ me sɛ yɛnkɔ akwatia na ɛhɔ na wɔhwɛ anie paa kyampaa ne neɛ Ehyɛ mu yiri didididi, ekɔɛ, ekɔɛ na ɛneɛ, ɛkɔtɛɛ line yɛ ara na wɔde m'ani hyɛ fidie bi mu, agya, wama wɔde bi aduro agu so ɛne pills bi a mɛnom, wɔde ama me na wɔayɛ ahyɛ me bu a naatwe mmiɛnsa, ɔse san bra, naatwe mmiɛnsa nso na mekɔ, afei mehwɛ a na mese mɛkɔ bosome bosome, sɛ sika no Ɛyɛ yi. Enti abosom biara na mekɔ. Bosome na mekɔ. Nea mede bɛgu m'ani ne nea mɛnom nko ara piisi na wɔde ma me. Saa ne sika no. Ɛsan ne fɛ dɛ mantumi ankɔ bie mu a. Mete hɔ saa a fɛ dɛ m'ani ayɛ frɛtɛɛ a fɛ dɛ menhunu hwee bio. Nti na gye sɛ ka w'ani no deɛ na nka. Wɔbɛtumi ayɛ biribi afa ho ma no ayɛ yie, nanso ɛsiane sɛ sika nni hɔ a wode bɛkɔ ayaresabea no nti, ɛna ɛma abɛka hɔ no abɛka hɔ a sisi a wonhu adeɛ koraa bio. Ɛsɛ dɔktafo bi baa Presby ha, ɛna me maame de me kɔɔ hɔ. Yɛkɔɛ no ɔse m'ani no ɛnsɛee, ɛtumi. Yɛnkɔ site na wɔmpɛ duro nkɔgugu so mma yɛn. Ɛdeɛ na mede rekɔ. Ayi kaa sɛ wɔfrɛ yɛ aboakye. Sika ni hɔ. Mhm. Ni o. Mmoa biara nso mfi baabiara mma. Hmm. Mesrɛ bisa kakra o. Wokɔ asɔre? Kɔ da asɔre? Yɛ Yehowa dansedini. Woyɛ Yehowa dansedini? Mm. Ah, on this note, na yɛsrɛ yɛsrɛ yɛn nuanom Yehowa dansedifoɔ. Wodeɛ yɛ papa Godfred Brichum. Ɛsan akwanhyia a wɔhyiaeɛ na sika nni hɔ a ɔde bɛkɔ hospital nti. N'ani no asɛe ma seesei a ontumi nkɔ mma. Mebae a mebɛto no ara na mise yɛ no wotu mu sɛ awerɛhow. Ɔresu, ne maame resu na ne sista nso resu because eh abrabɔ mu ayɛ den ma wɔn. Na w'ani mmienu no mpo yɛ adwuma mpo. Ɛne sɛ na wonhu hwee. Na wei ne kyerɛ sɛ awerɛhow bebree. Yɛbɛsrɛ yɛn nuanom Yehowafoɔ sɛ mobɛba yɛn papa Godfred Britschum mmoa na moatumi ayɛ biribi aboa no na n'ani atumi ahu adeɛ mpo n'adidie mu, ɔnhu adeɛ, ɔbɛyɛ dɛn na akɔaba na wanya biribi adi? Ɛden. Wei nyɛ adeɛ a ɛso, yɛbɛsrɛ sɛ mommra na yɛnkɔ yɛn nua papa yɛ ɔfa yi mmoa na n'ani nhu adeɛ. Nti ɔfa, mesrɛ bisa kakra. Wonni yere? Mewɔ yere. Nanso agya, seesei no, ɛbaa saa no, me yere no agyaa me na ɔde me abɛto ha. Ɔne wo agyae anaasɛ ɔde wo abɛtena hɔ? Ɔde wo abrɛ wo maame? Sɛsɛ no, deɛ na me ne no nyinaa na ɛwɔ, ɛna biribiara o, ɔde me baeɛ, ɛna ɔtumi noa aduan brɛ me, me nneɛma yɛ fi a ɔbɛfa, ɛsɛ biribiara ɛhia me biara na ɔyɛ ma me. Bɛɛ ɛkɔba afe ni. Ɛno ara ne no, onsi ha biom. Sɛ wabrɛ. Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nnɛ wunhu adeɛ nti no. Mentumi nyɛ hwee mmoa no. Ɔnnya mfasoɔ biara mfiri wo so. Nti ɛwɔ sɛ ɔde wo brɛ w'abusuafoɔ. Nyame te aseɛ fa. Nyame te aseɛ. Nti sɛ wɔne no ɛnhu adeɛ koraa. Ɛnhunu hwee. Awia ɛbɔ o, esum aba o. Awia no ɛba sɛ deɛ a metumi ɛhu. Ɔhu no kɔɔ. Mehu sɛ ɛreba. Fɛs no fɛs no koraa na obi retwa mu sɛ yi a sunsum no retwa mu ahan metumi hu sɛ sei. Asisi adeɛ. Menyɛ duro bi yɛ ngu so. Nti no ayɛ yi a. Nti sesia mpakyɛw ɛdɛn paa na ɛda wakoma so a Nyankopɔn yɛ ma wo a ɛbɛma wo koma bɛtɔ yam? Hu sɛ obebue m'ani ama me na matumi ayɛ adwuma sɛdeɛ pɛɛse no na meyɛ no. Na hwɛ baabi nso deɛ ɛda. Wɔbɛsra me koraa na m'ani awu. Nyame te ase. me nua ba wɔn ti sɛ. yesu ɔdɔ. meba mi hu wosu saa ama mi kura mi wura ho yɛ sɛ mi hyɛ mi ho de na dɛn na ɛhyɛ wɔ awerɛho ama sua na wosu saa. ewura na ɛma mi su no Sɛ mehwɛ baabi a me maame agyei wɔ a, anka menim sɛ me ne me ba ɛ. Nso sɛ fi yi sɛ fi yi na hwɛ sɛnea ɔno nso si hɔ. Ama haw ne nyinaa abɛtɔ me so. Mehyɛ dɛ ni adwuma papa bi nso a meyɛ. Gyeene na metɔn, metɔn ara a, me nso mewɔ ba baako. Ɛsɛ ka mede hwɛ ne sukuu me ba no koraa wawie SS a ɛdɔte fie ɔnyɛ hwee nti medwendwen wei mu nyinaa ho a na ama me werɛ ɛho sɛ mmoa bi mfi baabi mma dɛn na wohwɛ anim kwan sɛ nyankopɔn yɛ wɔ abrabɔ mu a bɛma saa awerɛhoɔ yɛ nyinaa to atwa ne haw nyinaa ne sɛ Awurade bɛsa me brɛ yi yare na wafei waman baabi abusua yi yɛde yɛ ti yɛasetena mu yɛ ya me wɔ kuwu me kɔ awareɛ no ma anwo na ma anigyeɛ ebi nni fie hɔ no sɛ Awurade wɔ hɔ ampa paa ne yɛsom ne dea ɔnsesa yɛ abrabɔ Yɛn nso yɛn ani nye kakra. Awerɛhow wɔ abusua no mu dodo. Mo a wo nyinaa da me so. Awurade deɛ ɔwɔ hɔ. Na ɔfa no boɔ a, ɛna ɛyɛ a ɔnto ne ntam. Deɛ yɛnim ne sɛ, Nyankopɔn wɔ mmerɛ de ma obiara. Abusua yi asetena a wɔwɔ mu yi awerɛhosɛm yi, Prince of Peace Samaritan Foundation deɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi afa ho de anigyeɛ kakra abɔ mo abrabɔ mu. Yɛsrɛ adɔfoɔ sɛ mommra mmɛka Prince of Peace abusua ho na yɛnyɛ biribi mfa yɛn abusua yi abrabɔ mu. Yɛn papa yi ani nhu adeɛ. Ɛde awerɛhoɔ na abɛgya wɔn so. Yɛ maame aberewa baabi a n'atifi adu yi, adeɛ baako a ɛyɛ a na ɛyɛ me ya sɛ, ɛyɛ a mempɛ sɛ mehu sɛ aberewa bi kura esu. Wɔ ɛnnɛ mebɛduu ha, sɛdeɛ aberewa ti nisuo wɔ ha nom sei no, ahyɛ me awerɛhoɔ bebree. Yɛbɛsere. Momma yɛnka bom na yɛnyɛ biribi mfa abusua yi ho. Deɛ mepɛ sɛ mehu nie. Seesei a w'ani afi. Woanyin. Ɛna biribi nti abrabɔ no mu ayɛ deɛ ayɛ yi. Ansa na Nyame bɛto ne nsa frɛ wo no, dɛn na wopɛ sɛ ɛsi wɔ abrabɔ mu? Deɛ mepɛ sɛ ɛsi m'abrabɔ mu ara ne sɛ m'asetena no bɛkɔ yie, mɛnya baabi gye me tiri ato. Berɛ a menya baabi gye me tiri to yɛ a, mɛhome, mɛhome mframa pa. Na Awurade Nyankopɔn no bɛhu me mmɔbɔ, na mɛnya dwumadie bi agye. Na. Watumi atɔ m'anom aduan kɛkɛ ama madi. Deɛ wobɛdi ne baabi a wode wo ti bɛto, ɛno ara pɛ. Baabi a woadu yi. Mentumi nkɔ afuom. Mentumi nkɔ afuom. Asase no kura menni bea mɛdɔ. Sɛ me maame a ɔbɛwoeɛ no ɔyɛ hɔhoɔ na ɔbɛwareɛ no wankɔ na yɛaka. Enti Onyankopɔn kwan a ɔde me bɛfa so a menya m'anom aduane adi na me mma yi nso so asetena no bɛkɔ yiye no, wɔde bɛhwɛ wɔn mma nketewa no. Ɛnde mesrɛ Awurade sɛ ɔnhu me mmɔbɔ, na sɛ ɔto ne nsam a, ɔnto no kɛse. Na bere a minwui deɛ, ɛsɛ sɛ meka sɛ minnidi o. Metumi fa me yafunu to hɔ, na gye kakra a medi, na ne bere no so abaawa bɛsen kɔhome. Anaa mentena me ntwea ne mene no pia a anuonyam mu no, ɛyɛ baabi na me mma no atena. Awurade, hu me mmɔbɔ, meyɛ ɔdebɔneyɛni, masom abosom ara ansa na mete sɛ sɛ Onyankopɔn ne wiase wɔ no. Ɔmfa ne nyinaa nkyɛ me. Na bere a metee eyi nso, mantena ase. Enti mireka kɔ asafo a ɛsɛ sɛ mebɛn wɔn mu. Meda so wom. Ɛyɛ sɛ meyɛ obi a mitumi yɔ. Enti Onyame mfa nea mekɔeɛ no nyinaa nkyɛ me. Ɔba desɛefoɔ, mekɔkyineeɛ a maba, na ɔhu me mmɔbɔ. Ɔmmɔ me ne me man ho bra. Yɛn adidie ne yɛn nom, yɛn asetena mu, yɛn som a yɛsom nom. Betumi atu anammɔn nokorɛ mu, obiara yɛ anyera. Hia me paa. Awurade nhu me mmɔbɔ. Nyame pɛ na yɛnyɛ hɔ. Amen. Ɛm sɛ deɛ waka yi, Nyame W'aso ate, obehu wo mmɔbɔ. Afei me Berɛ a mefi Nkran reba no, metɔɔ aduane kakra de brɛɛ wo sɛ mɛpue a mentumi mfa me nsa pan mma. Nti mede aduane kakra abrɛ wo. Ɔmo yɛ bag nketewa yi five kilos yi bɛyɛ mmiɛnsa ne oil ne tinapa bi ne ade ade bi. Sɛ mede brɛ wo lady. Amen. Na wano adi. Amen. Anim anim yɛ wano adi. Afei nso yɛbɛhwɛ deɛ Onyankopɔn betumi afa Prince of Peace abusua no so ayɛ de ama wo. Nea ɔwɔ gyidie sɛ Nyame bɛtumi ayɛ biribi nti mɛnsu biom, mɛmma awerɛho biom. Na membusa biribi kakra, ɛɛ woyɛ dɛn nya sika de yɛ biribi? Woyɛ dɛn nya sika de yɛ biribi a pii a wopɛ sika de ayɛ biribi a woyɛ dɛn nya bi? Oo, ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔde ahoro ma. Asomasoma nketenkete bi a na nkurɔfoɔ somasoma me wɔ berɛ a na mewɔ ahoɔden no, obi wɔ hɔ a ɔkaa me. Nso bi a ɔkaa me bi a ɔbrɛ me bɛsi 200 bi anaa 150 bi a, mekɔ asɔre a, deɛ ɛsɛ sɛ mede yɛ wɔ dan mu hɔ no, ɛho hia me na mede atua. 200 no yɛ sɛn? Husband no yɛ no. Twenty cities. Ti bere a na wahoɔden no. Nkurɔfoɔ a na wɔn soma wɔn a na wɔkɔ no. Ne wɔn ama som mu. Obi wɔ kɔ asafo na akyɛ dɛ ne kun awu na abusua na bɛfa me ɛkɔ da ne ho. Obi saa no deɛ wotumi mehyia obi a anaa obi behu me a na ɛne na nsɛ sɛ ababaawa bi ne nua bɛɛma bɛɛsa wo so. Sɛ ma sɛ ma ma bɛ wo na me so baayɛ no mɛte wo nka wo ma ha me mmua wo ɔsi o mɛpata wo.

Nyame te ase. Nyame no ara na mehwɛ no. Ba sɛ wogye Nyame di sɛ Nyame bɛtumi asesa biribi. Nyankopɔn deɛ menyini ni anka memfiri nea mefiri baeɛ. Onyankopɔn deɛ menim sɛ ɔwɔ hɔ ma me. Ɔse ɔbɛgye abɔnefoɔ nanso me nkoa deɛ mehunu sɛ ɛyɛ nokorɛ pefee ne sɛdeɛ menante kɔduruiɛ no. Mesu dwoo so ɔbaa ahummɔden a ne mehintasoɔ ntɛm. Nso na sɔre gyina ne so no bisa me bɛn hwɛ. Obi nni hɔ ɔpere mu ka me ho. Maame baako pɛ na abɛka me ho. Nanso ababaawa bi abɛhyɛ nko sɛ ɔbɛba koraa na ebi ayɛ apere awie. Mede m'ahoɔden, awia bɔ o, osu a ɔtɔ o, ɛhɔ afuw a, mehwɛ. Nti na nsa me yare bɛyɛ abɔso mmienu. Meda hɔ koraa na mesu, Ee Awurade, nti mewu anaa? Nea ɛma menkorɛ, sɛ ɛnte saa nso de a, sɔre me. Wapagya me, na ɔdaa no wabue ama yɛn sɛ yɛmmɛsom. Yɛadɔ hɔ nyinaa awie. Nti menim sɛ adwuma nketenkete saa no mu no, Awurade no kita me. Nti ɔno ara na mehwɛ no, menni mu biara. Wo a te wei koraa, me ba no nso, menni mu. Na mmom wo ba no ara asɛm a megye sɛ na ɔde asi w'anom deɛ, mese, Awurade Yesu, meda wo ase. Hyira no na ɔkɔ a wanya bi abɛka me ho. Ɛdeɛ mɛtumi ka. Nti mede me so Nyame wɔ hɔ. Nyame te ase. Nyame ɛbɛhwɛ o. Um, me ba no, me wɔ adamfoɔ bi. Na ɔfrɛ me anadwo yi. Na ɔfrɛ me wɔse dwumadi a medi ɛde boa onibiefoɔ no. Yɛni biara. Eh, ɛsɔ n'ani. Nti ɔhyɛ me nkuran. Ɔkyɛ me sika. Sika na ɔde maa me no, mepɛ sɛ me nso mede kyɛw. Amen. Amen. Yɛn maame bi ɔda kuo bi a yɛfrɛ no Heavenly Gift of Joy Foundation. Ɔni Ghana, ɔwɔ UK Abrokyiman mu. Na sika no a ɔde maa me no, meyɛ sɛ nka me ne wo rekyɛ. But metie wo nsɛm no a woka no ne Nyame a wogye no di no a, ɔkyɛɛ me ten million. Nti meyɛ sɛ nka me ne wo kyɛ five million five million. But mepɛ sɛ mede ten million no nyinaa ma wo. Na wo ne wo mma no mode tɔ biribi di. Na mewɔ gyidie sɛ. Deɛ aka biara Nyame bɛyɛ. Amen. Mɛma wo werɛ nho biom. Mate papa. Nyame te ase. Nti ten million yi. Amen. A wɔso he Nyame. So ne nyinaa wura. Agya a woyɛ mu yɛ na wadɔyɛ dɔɔso. A wɔso he Nyame. So ne nyinaa wura. Onyame a wo yamu ye ne w'adɔyɛ dɔɔso, na wo na wobɔɔ ɔsoro, bɔɔ asase, ɛna wobuu ɔmo nneɛma nyinaa na abɔ onipa guu mu, na ɔkyerɛɛ yɛ deɛ yɛnyɔ. Asoɔden nti na yɛ wɔ haw mu, na asoɔden no nyinaa akyi nso wo mpa aba, wogu so wo kita yɛ. Awurade Nyame, me da wo ase, ɔsoro ne asase wura me da wo ase. Wo a wohwɛ deɛ ɔnni bie, meda wo ase. Wo a wohu deɛ ɔnni bie mmɔbɔ, meda wo ase. Menni biribi a meka. Na berɛ a ɔhaw kakraka yi too so koraa, w'ade pa bi woto kyereeɛ no, woannye hwee. Deɛ ɔkaeɛ ara ne sɛ, Aseda. Wobɛda a, da m'ase. Wosɔre anɔpa a, da m'ase. Wodidi a, da m'ase. Nti aseda no deɛ, ɛda m'akoma so sɛ Onyame ntoma a ne nso yɛde afira no no. Awurade, meda wo ase bebree. Wo nhwɛso pa, banbɔ sononko. a wode hwɛɛ me so ma ɔsɔfo asiane behuu me, ne maame ne ne yere, wɔde me hyɛɛ w'adakaa mu, nyɛ sɛ wɔn ntoma mu, wɔde me ahyɛ wɔn adakaa mu. Me nso mahyɛ mu mɛkradura w'akɛse mu, meekɔ, meeba, meekɔ, meeba. Na sɛ nnɛ nam papa yi so ne manya aboafoɔ bi bɛboa me ne me mma mmɔborɔfoɔ yi a yɛgu ha yi di a, ase ne nu biara nsam. Apueɛ ne atɔeɛ Wura, Wo nkutoo na meda wo ase. Awurade hu me mmɔbɔ, Me mpanyimfoɔ yi a bɛtena m'anim ha yi, dwuma a wɔredie yi, ntu mpɔn nkɔ ara nkɔ akyire, to wɔn nkwa nna mu ma nkɔ, na obiara nso akoto ada wo ase. Amen. Na wopue w'anuonyam mu a yɛtumi ayɛ neɛ ɛfata, na wɔn ase yɛ sɛ nkoa pa nokwafoɔ. Mobɛse nkɔm daa anuonyam. Awurade meda wo ase. Deɛ ɔde ato me nsam yi meda wo ase. Deɛ ɔde asi m'anim yi meda wo ase. Aseda ne biara nka wo nkutoo na aseda wɔ wo Ba Yesu Kristo no a wogyaa no too deɛ ɛnyɛ yi mu no nso wabɛyɛ yɛn yie no ne din mu na mebɔ mpae yei. Amen. Wɔnante a wɔkorɔ nyinaa, baabi baabi a wɔbɛduro biara, Awurade ka wɔn ho ma wɔ dwumadie ntumpɔn. Nanso watumi abebu nkontaa pa wɔ w'anim wɔ Kristo din. Amen. Amen. Na wase. Oh. Ha. On this note. Yɛ ole di yɛ nana wahwie nyame adom ne mpaeɛ no nyinaa agu yɛn so deɛ ɛsrɛ ne sɛ prince of peace foɔ deɛ da biara yɛbɛhu sɛ obi hia mboa biara yɛdi kan tu anamɔ ɛboa nipa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔmobɛnya biribi adi na anigye kakra bɛbɔ wɔn anim. Ɛno nti na ma onua bɛrima sika a yɛn sista a ɔda Heavenly Gift of Joy Foundation ano de maa yɛn from UK no, yɛn nso yɛadane ama Oledi ne ne mma yi sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛnya biribi adi na wɔn ani agye. Deɛ ɛsrɛ ne sɛ, ɛka w'akoma a, sɛ wobɛboa abusua yi a, womfrɛ yɛn Prince of Peace foɔ 0243 85 8873. anaasɛ zero two zero seventy twenty two five ten anaa zero five nine thirty thirty four zero eight seven na mmoa bi a bɛsɛ ɔde bu abusua yi biara no sɛ wɔma yɛn nsa ka a yɛbɛba ama oledi abɔ mpaeɛ agu mo so sɛdeɛ wahwie mpaeɛ bi agu yɛn so yi sɛ oledi ti wɔ yi sɛ onya ɛdankora baako pɛ koraa na sɛ ɔde ne ti tum a ansa na wɔwu afi asase so a Ɛm sɛ anigye reba n'akoma mu. Deɛ mɛsrɛ ne sɛ Prince of Peace abusua mom yɛnka mbom na yɛnyɛ deɛ ɛsen saa because yɛtumi yɛ daa. Wohwɛ dan a wɔ Lediti mu a awerɛho bebree. Menim sɛ yɛbɛyɛ because daa Nyankopɔn fa yɛn so yɛ deɛ ɛsen sei. Nyame nhyira wo sɛ wo ne me yɛ adwen sɛ yɛbɛboa Oledi ne yɛn papa a n'ani afira yi ne yɛn nua Abae a ɔte a wasu ara ma n'ani nyinaa yɛ kɔɔ yi. Na Onyankopɔn ahyira me ne wo mmienu. Nyame nhyira wo. Amen. Mon subscribe to yɛn channel no ɛwɔ Prince of Peace Samaritan Foundation ɛwɔ YouTube na mon like yɛ Facebook page no nso Prince of Peace Samaritan. Yɛwɔ website a ɛyɛ ppsfgh.org. Wokɔ hɔ a wobɛhu Prince of Peace yɛn dwumadi a yɛdi nyinaa.